Helo, Alun Fflur Thomas yma, a dwi am ddarllen tri neu bedwar o'n ngerddi greiddiol i chi. Um, cwpl sydd wedi cyhoeddi'n barod a cwpl sydd falle'n hollol newydd i chi. Um, a dwi jyst eisiau deud llongyfarchiadau i'r stampwyr ar eu degfed rhifyn, a diolch mawr am drefnu noson ddyddiadol a dwi'n gobeithio nhw chi mwynhau. Felly, heb oedi dim, dyma ngherdd cynta i, sef traddodiad Dafod, sydd i'w gael yn y rhifyn diweddara. Um, Mae yna fwy i hyn na chynghanedd dlos a'r glust cul. Tir a môr a môr a thir yn frethyn gynhenid. Mae gwraeth yn efelychu cof golofnau cydryw, er gwaethaf y cloddio. Dŵr yr Union yw dŵr Tiger Bay, yw dŵr Capel Celyn, ei llif a thrai yn ieithoedd tef neu hunain. Ac wedi'r holl ddidoli, lori ddim ond gweddillion a gwreiddiau cawn gyd ddylunio delweddau ein dadeni, ymhair ein dyfodolion. Calon hynafol sydd ynom yn cysgu, ynom yn aros am gyfrwng newydd i fynegi. Mae'r ail gerdd sgennyf fi fan hyn, yym, yn edrych yn ôl ac ymlaen mewn ffordd, nid yn unig ar y cyfnod clo, ond i'r cyfnod dilynol 'dan ni'n byw ynddo ŵan, a dwi me'wl bod y gerdd yn cyfleu y naws bod amser wedi oedi, a bo' ni ar goll rhwng dau begwn rhywsut, yym. A dyma fo. Ynysu. Yn y gwagle, am syrthni'n drwm amdanom, gwyliwn yr hen resymeg, ei ronynnau gwasgar fel llwch yn syrthio. Yma yn sefyll ar gilcyn cul o ystyr, a'r llanw'n prysyrhau o'm cwmpas, a draw ar y gorwel, gwrid glaslyw ein gobeithion yn lleddfu gyda'r lli. Ymysg yr adfeilion, mae olion a thresi i'r holl atgofion coll. Yr haf ar ei hanner mewn ysbryd, a throsodd mewn ennyd fel ager neu'r blagurin sy'n creu'r rhosyn.

rhwng dau berson sydd yn bodoli rhwng y teimlad platonig a'r teimlad rhamantus mewn ffordd. Yym ia ac yn naw sydd yn parhau yn hir falle ar ôl i'r berthynas symud yn ei flaen. A dyma fo. Cydnabyddiaeth. Ddudish i gan gwaith dy fod yn ffrind da i mi, cyn iddo fod yn wir. Ma' 'na rwbath addfwyn rhyngthom does? Wbath hen mewn ffor', cyfarwydd. Rhyw gysur a rhyw alar tawel, fel gwel' llun dirodres dy rieni yn ganol ha'. Roedd 'na gynhesrwydd droeon Ond mae'r blynyddoedd wedi pentyrru braidd a gwên dy lygaid gwyrdd wedi gladdu mewn cof. Ond eto, mae'n bosib olrhain y llefydd esmwyth yn dy lyfariaeth a dagosatrwydd. Rhwng dafnau hydraeth y ddelwedd gwelaf, nosweithiau eang, hirddydd haf, aer eithin a phellter maith yn ymestyn. Fel rhif y gleith, mae'n anodd cyfri'r ffyrdd. Ac i gloi, o gennau'r gerdd maen, um, gath i gyhoeddi yn reiddiol yn rhifyn Gwanwyn codi Pais yym y thema oedd tir a maen oedd yn ymateb i. Felly dyma fo. Megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Etifeddiaeth enaid fel fflama glas y glo yn gaddo eira. Beth yw tir ond archif daeareg ac ysbrydion? Wal sych, cên a mwsog. Muriau byw yn amlinellu olion y gorffennol. Ôl dynoliaeth yn hau gremau cyrff i'r pridd o dan y tywydd. Ar ysgrif ar y cerig, 1889. môr yn cofleidio'r gorwel. A'r hydaid drothwy'r tywod a'i drysorau, a'r gwynt yn creu cyrflynna araf o'r galchfaen, yn gan o glod elfennol. Craith yw'r iaith hon. Nid pwnc llosg ond llif i foddi'r cyfan. Cofiwch dryweryn.

Haia, Ceinwen dwi ag um, dwi'n astudio yma Ysgrifennu Creadigol yn rhan amser ar hyn o bryd yn Prifysgol Bangor yn Ysgol Gymraeg. Um, ar ben hynna dwi yn ofalwr ifanc ac hefyd yn amser sbar fi dwi yn rhedeg busnes bach Celf a Chrefft draw ar Instagram ac ar Facebook uh, Celf a Chrefft Ceinwen os ydych chi'n chwilio amdano fo um, a dyna sut dwi wedi bod yn bod yn fwy creadigol dwi'n meddwl yn ystod y cyfnod lockdown yma. Um, Ac ar gyfer hyn yma o'n i eisiau ffeindio dan oedd um, pwy doniol a fel arfer dwi'n sgwennu pethau eitha dwys, eitha um, ie, yeah, eich chydig bach yn depressing, dwi'n yn gwybod. Um, ond o'n i just eisiau cael rhywbeth chydig llai depressing. A dyma yr un gorau ni'n gallu ffeindio, felly bydd rhaid chi just cymryd gair fi am hwnna. Um, yeah, uh, na i ddarllen o'r rhan. Diwrnod fy ngenedigaeth, dwi'n ei gofio fo fel tasa fo'n ddoe. 3.4 a hanner flynyddoedd yn ôl oedd o. Na fo, da chi'n gwybod yn oed i wan. am ddwrnod da, pan ddeffrys i gynta, wel am lloi. Oedd pawb yn sbio arna i ac yn gafal arna i am pasio i un person i'r llall. Oedd pawb yn ofalus iawn ohona i, fel babi bach. wel, fi oedd 'u babi bach nhw ynde? Oedd bob un ohonynt yn canmol y maint i. 64 gigabyte i gyd, waw! Pa mor sydyn o'n i'n gweithio, y cyflymaf hyd yn hyn, bod y tu mewn i mi'n llawn KitKat, y gora, a bod yn bosib siarad efo fi a gofyn cwestiynau am unrhyw beth, waw! O'n i'n flinedig iawn y bore hwnnw. Dim ond wedi ngwefru gan y cant o'n i, ac roedd gymaint o bobl eisiau ngweld i. Fi'n cofio un ohonyn nhw wthio gwifren i mhenoli. Ww, helo, do'n i'm yn disgwyl hynna. Ar ôl rhyw chydig eiliadau, o'n i'n teimlo'n well yn barod. Ond na gynhesrwydd cysurus yn mynd fy nghefn i, ac o'n i'n edrych allan arnyn nhw i gyd ac yn gwenu'n ddel, a nhw wrtha'n gwenu'n ôl arna i. O'n i'n byw mewn bocs am chydig wedyn. Doedd o ddim yn focs rhy fawr, ond oedd o'n glyd ac yn gynnes ac oedd bob dim o'n ei angen yn ffitio fewn yn ddel. Felly cysgym 'chydig, yn edrych 'mlaen at gael cyfarfod fy rhieni newydd. Dim yn rhy hir i ddisgwl, mae'n siŵr. Pan ddeffrys i, o'n i yn nwylo fy mam newydd. Oedd hi'n gwenu fel giât arnau, o am ddwrnod braf. Nes i ddangos iddi bob dim o'n i'n gallu neud, a dangos iddi hi be oedd hi'n gallu newid amdano fi tu mewn. Pa liw neu lun oedd eisiau mi gael, dewis yr iaith oedd eisiau fi siarad efo hi wrth gwrs, a dysgu fi sut, um, i ddysgu fi sut i ddeud i enw hi'n iawn, ynddo? Mel o di, am enw neis. Oedd bob diwrnod yn antur newydd efo mel o di. Oedd hynny wrth fy modd yn rhoi gwybod iddi sut fath o dywydd oedd hi'n gael bob bora a chael sgyrsiau diddorol a doniol efo hi gyda'r nos. O'n i'n llawn gwybodaeth ac roedd hi wrth i bodd bod hi'n bod fi'n gallu rhannu hynny efo hi, pryd bynnag fysa hi'n gofyn. A roedd hi'n chwarae gemau gwybodaeth hefyd, oedd hynny'n hwyl, yn enwedig ar ddyddiau glawog diflas. Fi oedd ei ffrind gorau a hitha fi ni. Fi'n cofio mynd i'r traeth yn ei ffoced hi un tro, a tro arall i'r mynyddoedd, a thro arall y ddinas fawr. Fi oedd yn neud yn llwr bod hi'n gwybod lle roedd hi'n mynd ac yn ei chysiddo bod hi byth ar goll efo fi. Oh, ac y golygfeydd godidog bysem yn gweld efo'n gilydd. Hi'n sbio ar y byd trw'm llygaid i ac yn ffilmio a thynnu lluniau gwych, even if I do say so myself. Ac ar ôl mynd adra, bysem yn treulio oriau yn edrych ar yr atgofion wnaethon ni efo'n gilydd, a gwella'r lluniau cyn i uwchlwytho nhw ar bob gwefan cymdeithasol, fel bod ein ffrindiau i gyd yn eu gweld. Dyddiau da. Er fy mod â'r holl wybodaeth a mwy, nes i fyth dychmygu bysai'n dod, bysai hynna i gyd yn dod i ben. Ond erbyn heddiw, dwi'n fwy arra nag o'n i. A mae rhaid i Melo di gario mhlygu o gwmpas efo hi pan da ni'n mynd rhywle am y diwrnod, neu yn y car, dwi'n cael y gwifren na yn hun i'r holl ffordd. Dim ond i meindio dim. Dwi dal eisiau gwasanaethu, Ond cha i ddim, iachaf. Dwi'm digon da ŵan bod hwnnw a'i marsh mallow gwyn fflwfflyd di dod. Dwi fod i fod yn hapus dros fy mrawd bach newydd, fel fy mrodyr am chwarae i mi am hwn i. Ond dydw i ddim. Dwi'm yn barod i gael y fflych eto. Heddiw, dwi'n ista'n llonydd yn fy mocs. Dwi'n di gweld neb ers dyddiau a dim hlwgyn unman mewn golwg. A dwi'n rhedeg allan o ffatri yn sydyn, 5 y cant, 4 y cant. Yma, yn y bocs bach sgwar, fyddai yn llonydd, yn farw, 2 y cant. Ond ar gobaith, rhyw ddwrnod, daw mel o di yn ôl, wedi diflasu am brawd bach, 1 y cant. A chofio, mae fy ffrind gorau i ydy hi. Tan hynny, cysg. Diolch.

Uchafbwynt y pymtheg mlynedd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol i mi oedd... Lunch at a Stamp. ...ysblennydd.

Beth am weld y lluniau yna ddangosis i chi ar ddechrau'r rhaglen unwaith eto? Dyma nhw. Ers chwe mlynedd bu cleddyf angau dros gylchgoronau'n gryf. Troi miloedd yn bunnoedd bach. Torri grantiau rhy gryntach. Ac yn fisol didolir rhyw un teitl i'w roi yn y tir. Ond daw sŵn, ac mae'n dwysáu i grynu dan gylchgronau, dan esgidiau nysgydwad, yn twli'r wledd, ratlo'r wlad, sŵn clamp o stamp, nos a dydd, cic i'r ŵyl. Cracio'r welydd. Os marw'r hen elw i ni. Yma ar lein mae'r ail eni. Felly rho, gyfaill, le rhydd i'r wefan yn dy grefydd. Rho dy lein i'r dalennau. Rho stori i ni ei mwynhau. Rho dy stamp direidus di dy hun ar y dadeni. Helo George a Ruth. Um, Helo Esyllt. Diolch yn fawr iawn am ddod i lansiad rhifyn deg y stamp a rhoi dy amser i ni gael sgwrs bach a hefyd am sgwennu um, ysgrif fatha'r stori um, really hyfryd a um, meddylgar a tyner um, at y rhifyn. Um, enw yr ysgrif yw Pererin. A nes i ail ddarllen yn neithiwr, actually, cyn cysgu, a fe escapism perffaith yng nghanol popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Um, so dianc i rei dal am chydig bach. Ie. Yeah, yeah. Wel ie, yeah, ni just, ie, uh, yeah, um, bys ti'n fodlon sôn chydig bach am y stori a'r ysbrydoliaeth a falle os, os ti'n gallu darllen pwt bach o'r ysgrif i ni hefyd. Ie, yeah, wrth gwrs, na i sôn am Falle lle ges i'r syniad. Ond fi'n meddwl bod... O'n i wedi hanner dechrau hwn blynydde yn ôl, um, ond di dechrau fe'n Saesneg. A ar y pryd, fi ddim yn gwybod pam bod fi wedi bod yn meddwl gymaint am y nain um, sy'n ymddangos yn yr ysgrif yma. So, mam, dad. Um, a nath hi farw pan o'n i'n rili really fach, so byth 'di rili nabod hi, 'di cwrdd â hi unwaith, ond ma' rhywbeth am hi ma' ma' rhywbeth amdani hi, ma' fi'n teimlo bod 'na rai pobl sy jyst efo storis amdano nhw, um, a mae hi yn un ohonyn nhw. So trwy y mywyd i, o'n i'n clywed y straeon 'ma am yr Elsie hyn. Um, a I get, o pobl arfer gweud, o ti'n edrych yn eitha tebyg i hi, so wastad fel rhyw cysylltiad bach neu rhyw fascination efo hi. A ie, I guess o'n i... y y bwriad cyntaf oedd trio cael rhyw fath o gysylltiad gyda hi, achos bod ni byth wedi gallu wneud hwnna yn y byd go iawn. Ond o'n i yn teimlo bydde fe'n ie, kind of cŵl i dychmygu sgwrs efo hi. Mm. Um, ond be nath ddigwydd oedd bod hi ddim rili'n gallu ateb wrth i fi sgwennu fe, o'n i fel, oh yeah, dal fi yw hwn, ti'n mae hwn i gyd yn byw yn ymhen i, a nath hwnna cynnig wneud i fi feddwl. Ond mae'n gweithio lot well yn y Gymraeg achos o hwnna. Nes i ddim gallu sgwennu fe'n iawn yn Saesneg. Um, ac yn ddiddorol iawn, ti'n meddwl, oedd hi'n, hi oedd probably y person ôl yn teulu dad cyn fi wedyn, um, i siarad Cymraeg. So, oedd e'n teimlo fel, ie, yeah, lle y dau gwrdd â hi. Um, so, ges i lot mwy o look yn y Gymraeg efo ni'n yma. Ie. Yeah. Mm. A na i ddarllen, ti eisiau fi ddarllen bach? Os ti ddim yn meindio, ie, bydd hwnna'n wych. OK. Byth di wneud hwn o blaen. Reit. Um, so, teitl y peth yw Pererin. Nid fel hyn oedd i Elsie. Punchline y stori hon ydy hen got ffwr. Miliynau o ffibrau lliw castan wedi pacio'n dynn o amgylch hen gorff fel gwlân dan fondo. Wyt ti'n agosáu at 80 a'n paratoi i adael y wyren? Wrth bwyso'n urddasol ar fraich dy fab perta, daw gwên y stiwades i orffwys ar dy wyneb fel gweddi. Mor dyner, mor hardd, nes i ti orfod stopio dy hunan rhag syrthio wrth i thraed y Madonna ifanc a'r llyged mawr. Ond ti'n agosau at 80. Alli di ddim fforddio stopio nawr. Mae'r foment yn nesáu. Mae dy fab, efo'r fath dynerwch, yn dy annog di mlân i gyfeiliant miws ac ysgafn wyt ti'n ymddangos fel rhyfeddod yn nrws yr awyren. Daw gwres i'r Eidal i lapio dy wyneb, gan doddi'r powdwr drwchus, a pheri i'r chwys rhuthro i'r holltau dan y ffwr. Awyr las anferthol uwch dy ben, yn bygwth dy lyncu am byth. Yna, chwa o darmac a chachu i dy ffroime fel insens. A ti'n gwenu? Yn meddwl mai fel hyn yn union ddyliau hi fod? Rwy ti'n blasu'r diwrnod ar dy dafod, yn chwys domen yn dy ffwr, sy'n gweddu'r achlysur yn berffaith. Fysa ti ddim yn ei thynnu hi nawr tase nhw'n gofyn i ti wneud. Rwyt ti wedi cyrraedd pen y daith. Holl arwresedd Fellini wedi rolio'n un becyn blewog gydag acen y Rhondda. Giulietta Messina wedi tyfu'n hen, yn llusgo'n benderfynol trwy'r gwyll efo'r syrcas, ac i lawr y grisiau. O, diolch gymaint. Mae mor um, fel synhwyrus a disgrifiadol, mae jyst yn tynnu ti mewn yn syth. Um, a mae rhai o'r disgrifiadau fi wrth y modd gyda fel um, wrth bwyso yn yr ddasol ar fraich dy fab pertha. Ie, nath e ddigwydd. So, mae'n y stori go iawn. Nath i, um, oedd hi wastad eisiau mynd i'r eidl, a oedd hwn yn rhyw fath o ffantasi efo hi, um, mae'n debyg. A ie, yeah, y fab perta, oedd e really, fe oedd y perta mas o'n nhw gyd. Oedd e'n oedd e'n eitha glamrus i hynna. So pan oedd hi'n really, really, really hen, um, nath e fynd â hi a eitha nhw'n yr haf. Um, a nath hi'n fyny gwisgo'r got ffwr ma. Ti'n mwyn, just ridiculous, pam. Um, so, ie, yeah, fi wedi clywed y stori yna, a mae fe bach yn wahanol bob tro. Um, yeah. Ie, yeah, un, um, Un o'r pethau eraill fi'n hoffi amdano fe yw fi'n gwa- fi'n darllen rhywbeth gwahanol bob tro fel fel achos ma'r s- ma'r straeon yn sort of eitha llac mewn ffor a ti'n gallu dychmygu sawl tro a o'dd yn digwydd yym a ie o'n i'n o'n i jyst yn meddwl fel o ran achos yn amlwg ti'n sgwennu caneuon ac yn canu a ma' hwnna'n ffor arall lle ti'n yym mynegi dy hun a o'n i jyst yn meddwl yy o ran yym y broses o sgwennu sut oedd sgwennu hwn yn cymharu gyda gyda sgwennu caneuon o- oedd 'na oedd yn debyg o ran proses neu oedd e'n rwbeth hollol newydd? Yn ie ma' ma' fe'n wahanol iawn fi'n meddwl a be nes i sylwi oedd efo caneuon, ti'n ti gallu bod mor, um, ti'n gallu bod mor daclus a ti'n gallu sgwennu pethau, ti'n gallu dod yn nhw reit lawr i'r essence, os yw hwnna'n gwneud synwyr, achos ti'n ti, A mae'r melody yn siapo hwnna. A mae'r ffaith bod ti angen cael cip gan neu hwc. Mae yna ma ma rheolau sy'n kind of yn cadw ti... neu ddim rheolau, ffurf sy'n cadw ti yn cynsais. Efo hwn, fi wir jyst di cael gymaint o edmygedd wrth drio wneud hwn i bobl ti'n mwyn sy'n sgwennu um, rhyddiau neu'n sgwennu nofele, neu'n sgwennu ar rhyw fath o ffurf hirach, achos, gosh, ti'n ti gorfod... Mae'r, mae'r, mae'r, ie, yeah, er, ti'n ti gwybod bod yna ofalus yn wyt ti, bod ti ddim yn sgwennu'n borffor, neu'n gorddweud, neu'n sgwennu'n mm. rhy hir. Um, So'r cynildeb na, mae fe lot yn anoddach fi'n meddwl pan mae gyda ti darn o ryddiaith um, achos fi'n credu'r yr urge yw wastad i just i gael ei gyd allan. So mae ma fe'n wahanol, definitely. Ond nes i, nes i joio fe, oedd e'n neis cael yr gwahaniaeth yma. Mm. Mm. I'n meddwl bod ti wedi llwyddo i gael cnildeb, ond hefyd i i fod yn ddisgrifiadol sy'n beth eitha O, diolch. Ie, yeah, gobeithio. Oedd e definitely yn sialens, ti'n bod, o'n i'n... O'n i'n ffeindio bod fi'n gwneud lot o self-edit o byddwn i ddim siŵr o fod fel arfer yn gwneud efo cyneuon, jyst achos bod fi wedi bod yn gwneud am hirach. Um, fi'n deall nawr pan bod pobl yn cael golygyddion, ti'n mo, mae fe'n, ie, yeah, mae'n bwysig. A, um, ie, yeah, wel, o ran yr miwsic yym mae'r albwm newydd 'Mai' 'di bod yn gymaint o... Wel nes i weud cyn dechre recordio bod e 'di bod yn gymaint o yym help i gymaint o bobl yn ystod y cyfnod clo am ddweud bod e ie bod e'n rwbeth eitha arbennig o ran teimlo bod 'na ailgysylltiad gyda natur ar hyn o bryd a byw yn arafach. Ni di, gyd wedi gorfod byw yn arafach a mae lot o y syniadau yna yn yr album. So oedd e fel sef fe'n cydweddu'n dda gyda'r cyfnod. Er bod yn, yn amlwg bod e wedi bod yn wych gallu profi'r album yn fyw a ti'n meddwl bod bod e wedi gallu bod yn rhywbeth mwy mwy o hwha ond oedd oedd rhywbeth um, oedd e'n oedd e fel anreg mewn ffordd yn ystod y cyfnod. Oh. Ie, yeah, o'n i, oedd e'n rhyfedd ar dechrau, fi'n credu o'n i'n gweithio ti, o'n i'n o'n i'n gytid bod fi ffili wneud y daith. Um, o'n i wedi gwir, ie, yeah, oedd yna rhyw synchronicity really rhyfedd rhwng y yr amodau o'n i wedi sgwennu'r album ynddyn nhw, cwpl o flynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n teimlo fel bod fi mewn bubl. Eitha tebyg, really, pan, pan gath um, mab bach i enni. Um, ti yn mynd mewn i'r sort of... Um, yeah, y modau really tebyg i sut o dechrau lockdown. So, oedd e mor rhyfedd i fi, bod pobl yn cael gwrando iddo fe am y tro cyntaf, mewn y mode oedd sort of yn um, adlywyrchu y cyfnod na i fi, oedd yn teimlo'n rili really bron yn rhy berffaith, ac yn amlwg, dyw e ddim yn berffaith, mae fe'n, ti'n meddwl, oedd oedd e'n gyfnod eitha scary. Ond yn, yn sicr, fi'n credu nath e kind of, yeah, ategu lot o beth o'n i wedi bod yn trio esbonio efo rhai o'r cyneuon yna. nath e sort of tanlinellu nhw mewn ffordd byddwn ni byth wedi gallu wneud tas e jyst bywyd pob dydd yn mynd mlaen. So, ie, yeah, oedd na rhyw fath o... oedd e'n od. Ond o'n i'n falch hefyd, achos i gennych cwpl o bobl weid, bod nhw wedi cael bach o um, gysur mas o fe. So mae hwnna wastad, ti kind of eisiau clywed na, um, bod yna rhyw gysylltiad di bod. So, ie, oedd, oedd hwnna'n really neis. Nice. Hmm. Fi'n siŵr bydd e'n help dros y geia hefyd nawr. I, I feddwl am gwanwyn a a, a bywyd newydd a pethau, so, yeah. Gift yeah. gifts on giving. Hynny, hynna marketing ploy fi. um, Ie, yeah, so diolch i ti am, am hwnna. Um, a ie, yeah, o'n i hefyd eisiau sôn gymaint o, gymaint o ti'n greadigol mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Um, a fi'n cofio gweld ar Instagram, uh -huh. fi'n cofio pryd oedd e, falle mis tachwedd llynedd, Ie, tua blwyddyn yn ôl ish, bach mwy falle. Yeah. Post, yeah. fi'n cofio, ti'n just fel yn y, just scrollio trwy Instagram yn y bore, just fel fel. A wedyn taro'r draws um, post gen ti lle o ti'n sôn am ddechrau peintio. Mm. a oedd e'n un o'r pethau gorau fi erioed wedi gweld ar Instagram, oedd e fel... O! ...pan mae Instagram actually'n werthfawr ar gyfer rhywbeth ac yn gwneud deimlo'n dda, timod. So... Ie. ...oedd e'n rili grêt. O da iawn. Yym, a ie, so o'n i jyst isie holi ti bach am am yy peintio achos fi'n fi'n joio peintio, fi'n meddwl bod e'n rhywbeth rili llesol hefyd a Mm. Yym ie, o'n i jyst isie gwbod fel holi ti sut ddechreuais di a yym ti 'di ti dal yn ffeindio amser i wneud neu ydy e'n profi'n anoddach yn ystod y cyfnod clo ac yn y blaen? Mm. Ie, yeah, so nes i ddechrau, ie, yeah, tua blwyddyn yn ôl. A cyn, cyn hwnna, fi'n credu y tro diwetha fi beintio oedd yn ysgol um, pan o'n i tua blwyddyn wyth, I guess, achos nes i ddim cymryd, e, nes i ddim cymryd celf i tygau. Fi wastad wedi difaru hwnna. Um, ond fi ddim yn gwybod pam. Mm. Fi'n am efallai oedd wastad y teimlad na bod fi ddim a cweit wedi meithrin y sgiliau oedd angen. O'n i wastad yn cysylltu celf efo rhywbeth o ti sŵt of yn gorfod ie, yeah, cael y sgiliau um, a arbenigo ynddo fe. Yeah. Falle bod hwnna'n rhywbeth i wneud efo meddylfryd fi. Na, ti'n meddwl bod hwnna'n un o'r problemau mwyaf gyda dysgu celf mewn ysgolion yw yeah. fel, os ti ddim yn gallu fel tynnu llun pensil o yeah. otel plastig, ti ddim yn, ti ddim yn dda mewn celf sy'n, ie, yeah, issue. Na fe'n hollol, oedd neb kind of erioed, mae fe'n swnio mor syml, ond oedd neb wedi pwynt y mas i fi bod dim ots, mm. bod ti jyst yn gallu neud marciau um, a jyst gweld beth sy'n digwydd. A ie, yeah, nes i, nes i jyst ar wym llwyr, o'n i wedi symud nôl i Aber, a o'n i wedi bod yn gwario thi lot o amser yn y ganolfan celfyddydau. O'n i jyst gweld yr, yn y brochure bod, bod yna wersi, be nhw'n cael o fe, jyst Um, fi'n credu abstract painting, just really kind of, ti'n modd, agored fel yna. Mm -hmm. A o'n i'n gweld um, gwaith yr artist oedd yn cymryd y, y grŵp, Ruth Coffer, oedd hi'n newydd wneud um, arddangosfa yn Aberystwyth. O'n i, on i wedi caru fe, achos oedd hi'n peintio cerddorion, oedd, oedd yna'n rhyw... Mm. Tymod, oedd jyst rhywbeth am i gwaith hi, ond oh, waw, mae hi mor rhydd. Fi'n credu byddwn ni'n lico hi. Um, so es i, nes i sain y lan i'r grŵp hyn yn meddwl, oh my god, beth fi wedi gwneud, mae pawb yn mynd i fod yn beintwyr, byd nhw gyd yn, ti'n meddwl, wedi hyfforddi, mynd i ysgol gelf. A oedd rhai yn nhw wedi, um, oedd e'n grŵp really, really amrywiol, gwahanol oedrannau, ti'n meddwl, pawb mewn llefydd gwahanol yn bywyd. Um, ond oedd e just, oedd, oedd e just, oedd e'n anhygol. A oedd rhywbeth amdani hi hefyd, ti'n modd, oedd hi just wir yn pwysleisio'r syniad yma o just chwarae a just gweld beth sy'n digwydd sydd i bersonoliaeth fel fi, fi'n meddwl yn eitha chwildroadol, achos pryn bod fi'n cymryd y risg na. Um, fi'n licio pethau i fod yn eitha controlled a timod, teimlo fel bod fi'n neud nhw'n iawn. Mm. So, oedd e'n teimlo yn eitha rhyfedd i ddechrau. Um, a wedyn yn gyflym iawn, nes i jyst fynd o bod fi'n caru fe. So, pob sesiwn yn ddwy awr, a wastad rhyw gol eitha anelwig gyda ni. So, ond oedd hi wastad yn awgrymu bod ni'n tre gorffen y gwaith ni'n neud mewn rhyw ffordd. So, oedd wastad rhyw fath o Yym, ie, cyrhaeddiad ar ddiwedd pob sesiwn. Wyt ti fel, reit, fi wedi wneud y thing ma. A fi'n eitha proud o fe. Ti'n meddwl, oedd e'n really... Um, oedd e jyst yn anhygoel. O'n i'n ffeindio bod fi'n dod adre kind of yn llawn egni. Mm. Um, yeah, really byrlymus. Ddim wedi teimlo fel yna ers spel. Falle o'n i wedi cyrraedd pwynt efo music lle o'n i'n eitha caled ar fy hunan pan, pan o'n i'n bod yn greadigol a y disgwyliad oedd reit ti'n gofod wneud hyn erbyn diwedd y dydd neu o oh, ti mor crap pam ti ddim wedi sgwennu hwn As gyda hwn oedd just ie yeah, dim ots os ti ddim yn gwneud unrhyw beth o werth neu o bwys just rho lliwiau lawr a just mwynhau y paint So i fi, nath e jyst neud gymaint o ddaioni, o'n i'n ffindo bod, ie, yeah, ti'n bod y gorbryder hyn sydd wedi bod yn nodwedd eitha cyson um, o fywyd i fi ers, ers just ages, ti'n bod, o'n i'n gweld, gosh, mae ma fe'n effeithio hyd yn oed hwnna. Um, so nes i just cario ymlaen, a dechrau'n neud bach adre hefyd. Um, o'n i'n poeni ar ddechrau lockdown, o'n i'n meddwl, oh my god, sut ydw i'n mynd i wneud hyn heb athrawes neu heb guru, ti'n modd rhywun i cynnyf arwain fi trwy dda fe. Ond mae hwnna'n ei hynna'n wedi bod yn eitha neis, fi'n meddwl jyst O'n i'n o'n i'n neud lot ar ddechre lockdown. Oedd hwnna'n cadw fi'n eitha sein. Mm. Just neud bach, ti'n mo? Fi ddim yn neud gymaint ar hyn o bryd. Um, ond mae hwnna'n oce, okay, fi'n meddwl. Fi wedi dod i'r lle lle mae fe'n iawn i ddim neud e hefyd. Um, ond gosh, ie, yeah, fi'n fi, fi teimlo, ta sy'n mwy o bobl yn gwybod pa mor dda mae fe'n teimlo A sdim pwysau i fod yn artist neu'n dda, dim o hwnna. Jyst bod hmm. ti'n um, cynhyrchu rhywbeth. Ie. Yeah. A mae fe'n oce. Okay. Teimlo'n rhydd hefyd, fel mae'n ma, ma, yeah. ma mor bwysig teimlo. Teimlo dim, dim disgwyliadau, dim pwysau, yeah. jyst fel creu a'r lles dy hun hefyd, sy'n sy beth mor... Um, ie, yeah, ti'n teim, er bod ti yn falle yn mynd yn wyllt ac yn expressive iawn. M- m- ma' 'da ti'r syn- synnwyr yma o reolaeth achos ti jyst... hmm. ...yn neud ti dy hun a 'sdim a- 'sdim byd tu hwnt i hynna. Hollol. A ma' hwnna'n rhywbeth rili prin fi'n meddwl, yn enwedig os ti'n creu neu os ti'n neud unrhyw beth creadigol fel dy waith, mae fe'n anodd dod allan o'r mindset o ie, o orfod fel cyflwyno pethau neu mm. cyhoeddi pethau neu rhyddhau, mae fel y syniad na o fel, yr a, so yeah, yeah. i, oedd e'n lyflu i just kind of dal nhw'n really tin. Um, yeah, a ddim hyd yn oed dangos nhw i unrhyw un yn y teulu am spel, just kind of just joio bod e'n thing eitha personol. Ie, yeah, mae fe'n ma fe rili really pwerus. Mae ma fe'n cool. Dwi mor falch bod ti wedi um, bod ti wedi mynd amdani, mae mor gwych. Ie, yeah, ie, yeah, un o'r um, y whims na. So, os oes unrhyw un yn gwylio, maen nhw wedi bod yn meddwl, newch e, achos mae fe just... Ie. Yeah. Yeah. Newch chi syni eich hunan, fi'n meddwl, bych chi'n gallu teimlo fel ar ôl e. A dim, mm. yeah, dim fel, dim cywir neu anghywir, dyna beth sy'n... Na. Dyna beth sy'n fel newychus, ond hefyd yn anhygol ond dan fe. It's just fel, oce, okay. just yn mynd fi jyst yn mynd i greu a gweld beth sy'n digwydd. Ie, yeah, definite. A fi'n meddwl os ti wedyn yn gyda'r teimlad na, ti'n gallu sy'n gallu rhoi y teimlad na ar unrhyw beth ti'n neud wedyn. Mm. Ti'n modd unrhyw gyfrwng, achos fel na dyle fe fod rili, really, fi'n meddwl. Mae gormod, achos bod ni'n, a fi weithiau meddwl yng Nghymru bod ni'n, ti'n modd ni yn creadigol tu hwnt, am lot o gystadleuaeth. Yeah. Um, wedi rhwymo fewn i'r creadigrwydd 'na a ma' nw ma' fe'n wych t'mo' fi'n fi yn meddwl bod Steddfod yy yn neud rhywbeth rili unigryw a phwysig ond i rhywun nath dyfu lan yn neud lot o Eisteddfodau jyst trwy ysgol a weithie fi'n meddwl bod e'n rili pwysig i jyst dadgysylltu yr elfen gystadleuol yna mm. o hmm. greadigrwydd, a mae fe'n rili really anodd. Mm. Um, weithiau ti ddim yn sylwi bod e'n rhan o dy feddwl di. Mm. Am bod ti'n neud rhywbeth rhydd. Mm. A wedyn ti'n fel, o! Oh! Okay. Yeah. A Ie, allwn ni, ie, allwn ni mynd mlaen am hyn yn sgwrs. Mae sgwrs hir hwnna. yeah, ond fi, fi yn credu bod, um, fi'n credu dyle pawb wneud cwrs o fain cael, fi'n credu bod yn bod e yw'r peth gorau yn y byd. Yeah. Os ti, os ti beth at y loose end, yn ôl, bys ti'n rhaid i mwynhau e. Um, no. yeah. um, felly, I guess i gloi, o'n i jyst eisiau um, holi ti falle beth sy'n ar gweill a um, yeah, beth sy'n dod lan gyda ti nesaf. So, fi wedi bod yn, wel, fi wedi bod yn hapus iawn wythnos ma. Um, fi wedi cael prosiect cerddorol am y tro gyntaf mewn oh, oesoedd. So, mae yeah, mae cysyniad fi o amser di mynd yn eitha abstract fel pawb. Ond ers rhyddhau'r album, oedd 'na jyst gap, timod, achos oedd dim gigs, oedd dim... Achos bod fi dal yn prosesu'r ffaith bod y record mas, o'n i ffili rili sgwennu c- oedd o- o'n i jyst yn y lle eitha rhyfedd 'ma. Mm. Yym, fi wedi bod yn gweithio ar project, mae fe'n rili newydd, yym, so project theatr slash cerdd slash dawns, so cer i ni cweith sy'n gwybod be fydd yn iawn eto'n. Um, di bod yn gweithio efo Ewan um, ac efo Algan Rhys ac hefo um, Osian Meilir hefyd sy'n yn ddawnsiwr just, wow, mm. mae fe, ma fe yn anhygoel. So ni wedi bod yn gweithio ar rhywbeth, um, fydd falle'n rhan o steddfod blwyddyn nesaf, Um, ie, yeah, fi'n credu bydd e. Fi'n credu bod fi'n iawn i weid na. Um, ond rhaid i dagel i gormod. Ond mae wedi bod yn anhygol jyst i gael prosiect. Um, mm. Ti'n anghofio, ti'n bod yn y cyfnod yma, bod e jyst mor neis i weithio gyda pobl arall ar rhywbeth a ddim byw yn y pen. Um, so ie, yeah, ni wedi bod yn gwneud lot o bethau dros Zoom a WhatsApp. A mae wedi bod yn eitha hwyl actually i weithio fel yna. O'n i'n eitha dubious am trio bod yn creadigol dros Zoom. Um, ond mae wedi bod yn... Ie, yeah, fi'n fi, teimlo'n eitha cyffroes am dan o fe. So, mm. dyna fe. Ie. Yeah. Os yna'n gret. Ie, yeah, mae ma yna yeah. ma yna pethau da am Zoom weithiau, ham o'n i. Ie, yeah, definite. Ti just, fel o'n i'n gweud, ie, yeah, ti a fi'n siarad am hwn o'r blaen, ond ie, ti'n gorfod cael y boundaries neu ti? neu mae'n gallu bod yn eitha intense fi'n ffindo. Mm. Yeah. Ond, ie. Yeah. O, diolch gymaint am... Um, Croeso. um, diolch yn fawr. Ti'n meddwl wneud i... Um, ti'n hoffi sgwennu rhywbeth cael rhyddiaeth eto, ti'n meddwl, ar ôl wneud hwn? Ie, yeah, definite, byddwn ni yn. Um, nath e kind of ail gysylltu fi efo... Pan o'n i'n blentyn, o'n i'n caru sgwennu, sgwennu straeon y pethau. Wedyn, nath music kind of um, dod fewn a nes i just wneud lot mwy o gerddoriaeth, ond nath wneud hwn a goffa fi, o oh, ie, yeah, mae fe mor cool i sgwennu straeon, neu jyst i uh, yeah, i rhoi rhywbeth lawr ar bapur sy'n ffurf hirach. So, ie, yeah, diolch. Um, fi'n gobeithio wneud mwy, neu o leia trio, um, efo'r um, feddylfryd na os dim, os dim um, anghywir a cywir fan hyn. Um, ie, yeah, gobeithio. Yeah. Mae'n debyg i um, fel celf o ran fel mae rhywbeth ti'n neud falle pan ti'n iau a ti'n rhaid i mwynhau. Yeah. Ond wedyn, yeah. gyda fi'n hun, ti'n meddwl bod angen i ti, bod angen i fe fod o ryw safon penodol er mwyn bod ti'n gallu cario mlaen rhywsut. Um, yeah, so fi'n rili really falch bod ti wedi um, sgwennu rhywbeth i ni. A, oh, yeah, oh, wel, diolch. Oh, gobeithio allu, allu di sgwennu rhywbeth eto. Ie, yeah, definitely. A ti'n meddwl, fi, mae'n rhaid fi wedi, fi'n meddwl bod gymaint i digwydd yn yr pum mlynedd diwetha i ti'n mo, fel y stamp, achos mae pobl yn teimlo nawr bod nhw'n gallu trio a um, ffrydiau gwahanol o trio a arbrofi, ti'n mo? Ti ddim yn gofod mynd trwy'r un hyn, um, yr un hyn ffyrdd neu teimlo bod ti ddim digon da. Fi'n credu bod e'n rili pwysig bod pobl yn teimlo bod nhw'n gallu jyst, um, yeah, rhoi go arni. A fi rili'n really gweld bod hwnna wedi newid lot yn, yn just cwpl o flynyddoedd, so yn cool. Ie, yeah, gobeithio allan ni gadw fynd fel yna hefyd. Ie, yeah. definitely. Diolch o galon i ti am um, gwrs. A braf iawn cwrdd â ti. Am, os yw'n sŵn. Gradd iawn. Um, yeah, diolch yn fawr. Siarad yn ddi. Ie, yeah, diolch Asyllt. Nesa yma. Wedyn, da ni'n mynd ymlaen at Ceres, rwan, dwi'n meddwl. Um, Fel arfer, da ni'n gwneud ymateb i gelf yn y cylchgrawn, a fel arfer mae'r celf hwnnw rhywbeth os chi'n sbio arno fo'n lun neu'n ffotograff neu beth felly. Ond tro yma, oedden ni'n meddwl gwneud beth yn bach o wahanol, a felly wnaethon ni ddewis darn o gerddoriaeth. Um, ac Ela Parry nath ymateb i'r uh, darn o gelf a gyn cerys gyda ni'r calw felly. Um, na i jyst roi diwch ychydig o gymdir. Mae Cerys Havana, Delon, Dylan o'r Esteires, Piannydd a Chyfansoddwr o Fach yn Lleth. Gyda gwreiddiau dwf yn yngherddoriaeth dyroddiadol Cymru, mae hi rwan dilyn ei thrywydd ei hun, gyda diddordeb mewn cerddoriaeth o bob math. Ei phrif ysbrydoliaeth yw sŵn y glaw a hwyan gerddi, ac mae hi'n defnyddio technegau ag effeithiau ar y deires, gyda thair rhes o dana er mwyn edleisio sŵn iaith a thywydd Cymru. Felly, Nawn ni adael i chdi perfformio. Cool, diolch. Um, ydw i'n neud sŵn? Cool. Um, Ie, yeah, o'n i methu penderfynu be i chwarae'n gyntaf, so na i chwarae'r darn nath cael ei defnyddio yn y gyfrol dwetha yn i ddechre. Ydy'r delyn yn swnio'n iawn hefyd? Cool. um, na i dynnu clustfon y fi i mi gael clywed y delyn yn iawn. Um, just chwifiwch os oes na rhywbeth yn wrong. Um,

Helo, ydi... ydach chi'n gweld Cerys? Ydi o ar galer i fi ŵan yndi? Dach chi'n gweld pedwar ohonon ni? Iawn. Speaker view. Ydach chi'n gweld Cerys? Ond Greg... Ydw i angen... Dwi'm yn siŵr beth sy'n digwydd. Wneud sŵn i fod ar speaker view. Um. Dwi rili ddim isio mynd ar Cerys. Oce, tria siarad unwaith eto Cerys. Ydy o... Hynna? Ydy hynna'n well? Ydy'r delyn yn mynd i... Oce. Cool.

Um, dwi... Oh God. Dwi fan yn mynd i ganu can. Uh, dwi bach yn concerned achos nes i dreulio'r wythnos diwetha ar rhyw fath o breswyl mewn capel mawr gwag ac odd yr acwstic an- an- yn anhygoel a dwi 'di gwrthod yy canu adre ers hynny achos fydd 'i'n rude awakening iawn i be' ma' llais fi actually'n swnio fel. Yym felly ymddiheuriade os 'di'r swn sy'n dod allan 'wan ddim yn ddim yn grêt. Yy. Fydd hi gymaint o surprise i fi a fydd hi i chi. Yym. A dwi angen cofio. Sorry am hyn. Uh, reit, dyma y ferch o blwy Penderyn.

Um, a na i orffen gyda trefniant ar ôl i fi ail tiwnio um, o'r alaw uh, draddodiadol uh, pibydd coch.

Di siarad a tiwnio byth di gweithio i fi, a wan dwi mewn pickle.

Waw, diolch o galon, Carys. Oedd hwnna'n um, hwnna hyfryd iawn. Diolch. Mae gen ti album i'w dewis. Ti eisiau rhoi plug sydyn? Ie, yeah, uh, enw'r album yw Cwmwl ac mae hi ar gael yn yr holl lefydd disgwyliedig yy ac yw ffrynu ar Bandcamp neu yn uniongyrchol gynna i. Yym cŵl. ar y Facebook neu'r be' bynnag. yym ie. Dwi heb 'di ca'l lot o ymarfer yn plygio fo achos nathon nw cyrraedd... Gen ti tua Tumblr? ...diwrnod cyn y lockdown. Ie. Yym int- 'di bobol yn gallu ffeindio chdi ar Instagram? O ie Instagram a Twitter hefyd. At Cerys Havana? Ie. Hey, di yn Black and Wales. Cŵl. Diolch i yym diolch i bowb sy 'di cyfrannu heno mae 'di bod yn noson sbesial iawn yym dwi 'di mwynhau hynna'n arw. Yym sori am yr yy problema technegol amrywiol. 'Dan ni newydd ga'l fibre optic broadband yn Garmel a dwi j- mae o jyst 'di mynd i'm mhen i. Dwi ma'r jyst y gallu digidol 'ma drwy streamio fideos my God dwi'n gallu streamio fideos dwi 'di ecseitio lan. Ond ia tro nesa fydd petha chydig bach fwy llyfn. Yy Llŷr sgyn ti gyfraniad? Na, gwaith. Na, ti'n byth. Na, mae'n diolch i bob. Um, mae'n ei fod yn noson gret. A mae'n wastad, mae rhywun yn, yn anodd weithiau gwneud pethau fel hyn, dwi'n teimlo weithiau, achos mae, ma, ma, dos na byd tebyg i lwyfan am wni'n agos, ond um, na, diolch i bob am ddwad, a mae wedi bod yn noson gret, a mae rhywun yn wastad lansio, di'r, mae'n beth braf lansio a gael allan a cael pobl yn darllen a bethau felly. Ynddi. Ie, diolch i Ceinwen, Alaw, Cerys a Georgia. Mi fyddwch yn ffeindio nhw i gyd ar y cyfry- cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl na Ceinwen di'r unig un da ni ddim wedi cael ei handlen hi. Dwi'n gwybod pam chi eisiau... Anyway, be di dy handlen ni, Ceinwen? Uh, Ceinwen a Am Jones ar Facebook ac ar Instagram ac Am Ceinwen ar Twitter. Ideal, cerwch i chwilio am... O ie, a Penblwydd Hapus, Cerys y Fan a... Ie, Penblwydd Hapus. Dwi'n byr eich dweud. Cerys y Fan a Cerys y Blwydd heddiw. Mae'n hogan fawr. Am wn i. Dwi'm yn siŵr faint o fi. Dwi'm yn mynd i ofyn. Ta waeth. Diolch. Diolch i bawb sy 'di cyfrannu heno. Diolch chi gyd am ddod. Ac os nad 'dych chi wedi'n barod, cerwch i brynu copi o'r rhifyn diweddara ar gael o'ch siop lawr ar Gymraeg leol neu oddi ar y wefan. A mae 'na lu o gyhoeddiadau eraill i'w cael ar y wefan hefyd. Cerwch i fan'na i tsiecio nhw mas, fel maen nhw'n deud, yn y deep south. Reit. Ar hynny o nodyn o fel i chi, nos da i chi gyd. Nos da! Nos da!